Somo intie jara mar Lolwe TV en kinde maber. Arwaki e chenro mar kuku mar wach ma bende ikelo ni kinde ka kinde kod an Jeff Lumbaka. Ma endi en chenro ma bende warange weche mosebedo ka timore koni kod kocha. Sani eri wantiere e seche mag siasa. Wadwa rango ni to juma mokalo ang'o mane otimore to wan kaka jo Kenya gin geno mane ma wantiere godo. Ne wabedo kod odiechieng' mar lemo ka waneno ka ilemo ne piny mar Kenya kwa ikore ne weche mag yiero mabiro timore dwe mar aboro. Bende ne waneno ka list nowuok achiel kachiel kawuok kuom IEBC ma be nitiere jochung' kata jok mane oyier madirom piero ariyo ma gidwa mondo gidinegi oko kaluwore kod weche mag penjo matek ma gin godo ma wachore nyaka sani eri pok gidwoko. Arwaki ni machiegni. Arwaku e studio. Agonu erokamano kuom kawo thuolo maru mar chopo. Abiro kawo thuolo mondo anyisu umos oganda. Wachne gi nyingu mondo wadhi nyime kod twak. Wabiro chako kodi mondo Ne oganda mar Luo kamoro amora ma untie, an japuonj Odoyo Owidi, kaka pile akelonu weche ma ilo pacha madwa ni mondo wariwre kodu. Erokamano ahinya mwalimu. Nyikwa Ramogi, an nyir- nyinga Richard Orengo, aduo Kisumu County. Erokamano ahinya Richard Orengo kaachiel kod mwalimu Odoyo Owidi agono erokamano kuom kawo thuolo maru mar chopo. Mwalimu kod Orengo kane uneno gik mane otimore juma mokalo cha ne wabedo kod odiochieng' mar lamo. En odiechieng' ma bende noket piny mar Kenya e lamo ka oganda ikore ne yiero mar dwe mar aboro. Nowachi maber ni piny ma otenore machiegni kod Nyasaye e piny ma kwe nyalo betie. Mwalimu wachnwa ni kaluwore kod lamo mane wabedo godo juma mokalo, wan kaka oganda ma jo Kenya wabed kod geno mane kwachiemo yiero mabiro dwe mar aboro.
Lamo to gima ber to mwa be wacho ni nyaka ibed ni lamo kod adiera nikech ok en gima ber mondo obed ni walamo nyasaye to timbewa e nyim nyasaye to richo ing'eyo kaka jotelo mane kenya ka timbegi chal sana sana manopango moundo moluongo lamo Yes.
king'iyogi to ok gichal gi lemo mane lamo kanyo timbegi ogwenyore mabor gi lamo kata obedo kamano ok wabi tamogi ni kik gilem wabiro rwako lamo nikech wan to kwalemo to nyasaye mwang'eyo Gin apani ka gilemo to thothne en mana mar wuondo wang' jopiny ni jogi jomogeno kuom ruoth. Mm. Ng'ama ogeno kuom ruoth ok nyal timo kabinde timbe manyicha neno ka. Omiyo walemo to walemo alema ka jopiny mondo ores piny to ma giloso ma gikethogo pes piny cha macha to giwuondo. Mm.
Lemono ne ot- oketh godo pes piny. Oketho ketho go pes piny. Keche kineno ka ng'ato dhi lemo to gima otimo to opogore gi lamono. Mm. Nyiso ni olemo alema mondo jopiny ema oneno lemo. Nikech Nyasaye to ng'e ni nene. Mm. To kineno ka joma nodhi lemo kacha joma timbe giricho kabisa. To donge noluong ji duto, noluong un jok mantiere kweth mobalo kod piny owacho, noluong oganda duto mondo obi kanyakla. Dak nokaw thuolo mondo udhi uriw wiu kanyakla. Wach ni koro waketo weche duto tenge Wageno ni kwalamo kawuono to wachako wuoth manyien. Ipani Nyasaye ma nyakalaga mosiepi Ibrahimu, Nyasaye ma chunye chalo gi chuny Daudi ka Jesse, inyalo lame e yo mane gilemogo cha. En kata kwalame ka ok dowinjwa, lamo cha kineno joma nie iye, hmm. tineno timbe ma gitimo oko sama bor gi lamo, ing'e ni machi lama lama mar wuondo wang' jopiny. Nyasaye ting'e ni ok wuond wang' nikech oneno.
Makore paro ni lamo no ero Lamo gima no. odhi Giketho go sa. ero chalo Kidwa rengo. lemo ni mondo Nyasaye okonyi. Mm. To nyaka bed ni timbeni be chalo gi gima idwa ni Nyasaye okonyi. Mm. Ka timbegi opogore ka macha to ok anyal. Ero kama na nyaka kelo na wach Daudi ka Jesse mago an to ok dakang'e maler weche mag muma. Ng'ene orengo aneno ka ong'i matut kuom wach Daudi ka Jesse ok anyal wacho. Jeff, Jeff, Kata ang'o kamano- miwacho ni Daudi ka Jesse ok inyal ng'eyo? An an to ok ang'e matut. Ok ing'e ang'o? Ok ing'e King David son of Jesse koso ok ing'eyo ng'a? Ok ok ang'eyo wach. We akony Jeff ka.
Jeff. E muma kacha cha. Yes. Ng'at achiel mane Nyasaye wacho ni chunye chalo gi mare Oh. en Daudi ma wuod Jesse. Aha. To ng'at achiel mane Nyasaye oluongo ni osiepne en Ibrahim ma wuod Tera. Mano dwa nini? Erokamano, ang'eyo wach. Eroero jengo. Muma ni aneno kodok Onyaga- piny. ja- ja- Ok in jadwen motegno. Ang'e- An jadwen Eh. to matut kamano to wabro ng'eyo kaka thuolo medo dhi. nyime. Aneno ka dweni tinde dok piny. Eh. Lakini an gima dwa wacho ni first of all Yes. uh, prayer breakfast Mm. ma wasebedo kwa timo higa ka higa. Yes. For me number one en a waste of public resources. Waste of public resources nikech Kenya is a Christian country mm. wan piny ma almost 80% mm. wan christian walemo ga sande jadwen lemo lemo saturday ji moko lemo weekdays ji lemo pile so gimoro ni ikawo pesa moro tikete budget ni, ni en koro wadwa keti ni lemo mm. to gima gima gima ineno kidwa tim kanyo ok en ni idwa ni ji otim lemo en tenda nikech ng'ama dhi tedo chiemo kanyo ng'ama dhi supply kitenge mipedhe mesa ng'ama dhi kelo public address system en mana tenda miloso mondo mi ng'ato nikech izeo ka sirikal ni en sirikal ma project moro amora gimoro amora mitimo event moro amora en tenda midwa cham go pesa sirikal mm. so for me ok ane ka en gima serious nikech kwadwa lemo to kocho ni akwadhi hotel mwadhi chule pesa mang'eny kama timo tim Wanyalo kata biro biro Uhuru Park free of charge, wawuoyo mana gi Evans Kidero ni to Kidero miwa Uhuru Park, to Kidero be ng'ama ohero olemo Nyasaye to wacho ni kawuono amiyo Uhuru Park, to ji obi abi Uhuru Park kanyo to jo kanisa biuru lemo. Ting'e ni ma moro michulo ni omi pastors allowance, akeno omi jomage allowance, omi MPs allowance ni gin MPs ma jokwaya ken MPs mage for me and waste of resources mano number one number two message mane wuok e prayer meeting ne ni wabed ga peaceful election Yes. peaceful election tiende ni bana ka mako microphone tadwa wuoyo to wachung' gi mwalimu e constituency achiel walaro constituency tawacho mana policies maga awacho mana gik madwa timo ne jopiny ma mwalimu ok tim maber ka mwalimu be ochung' Yes. to wacho mana gik modwa timo moparo ni nyati maber moloya kaka an ng'ama sani omburu hmm. kata jatelo mane kom to kineno ka ji wuoyo ni wadwaro ni wabed gi kwe tiwinjo ka wik mokadho president ema ne yanyo raila ni ni ule mtu atakbir iwinjo hmm. president nyoro kane odhi mombasa to yanyo ali makwere ni ng'ani jakuo abiro fulonu gik manyocha kwalo hmm. to ruto kochung' tiwinjo koluongo ji moko ni wale wadwa japan wa tokyo to kolokore koni to yanyo ji moko ni watu wa vitendawili to en to oduogo to wuondowa ni koro wabed gi peaceful elections peaceful elections ok nyal bedo nikech ka wachung' gi mwalimu kae nyaka appreciate ni mwalimu en dhano to an dhano ka wacho ni mwalimu gima kech to joma luwo mwalimu ok nya mor gima kech ma wachoneno mwalimu be kowachona gima kech to ji maloya ok nya mor gi gima kech mowachoneno koro ok anya wachone gima kech to wachone gima kech to wawuok kanyo to wadhi wacho ni koro walemo bed gi peaceful election peaceful election ok nya biro kuwacho weche maricho kuwacho weche mag mriambo kuwacho weche manono ineno kaka nyocha wik mokadho gikelo bando Bando owach wa- wago koko chieng' first of May Yes. chieng' Labor Day Mm.
ni bana duokuru bech bando piny bana duoknwauru wech- bech chiemo piny Yeah.
tiwinjo ka president lando kanyo ni wik manyien adwa dhi luongo parliament Yeah. mondo wapas kaka wadhi duoko bech bando chien Mm. to kata ka parliament pok otieko meeting Yeah. Tiwinjo ni minister mar agriculture ni Mombasa meli osea meli osebiro gi banda osekelo banda. Koro ipenjo ni bana ji ma wacho weche mriambo to timo weche maricho kamae ji ere kaka inyalo bet ni ni wabed ni koro wadwa wacho wach lamo ere kaka inyalo bet ni wabed ni wacho wach peaceful election tiwinjo ka deputy president ka ji openje ni to bana bando ni nitie gima is not clear it is not bad kelo bando but something is not clear tiwinjo ni bana mago trivialities bana ni mago are questions ma not fair bana don't ask us kako kelo bando bana un chamura chama bando we, we, we must have a country where people can be held accountable to ka ji dwa biro to wacho gik maricho go to kendo duoge pondo e tok lemo Yeah. to then aparo ni at the end of the day lamo no ok nyal konyowa kaka piny nikech Nyas- kata nyasaye kitugo kode to nya- nyasaye nyalo kata chwadou instead of miwu gima ukwaye cha to onyalo kata chwadou nikech koro utugo gi nyasaye Yes. Erokamano.
Mwalimu iwinjo wachno ero mar Orengo ka owacho jako duogo nyaka wach mar bando ero kang'eyo kech aneno ka oganda mathoth osebedo ka oro ote kata studio kani ni mogo no nikanye mwase kawo time mwa dwa range e chirni mantiere kata Nairobi kaendi oyudo ka mogo mar siling prochiko no pod ok wanyal yudo kang'eyo ka entiere kun ma wayu biro nyisowa an to pok anene bende pok anyiewe ne wadhi kata juma mokalo nero ne wadhi ka wadhi rango ni to mogo ni entiere supermarket mane mondo mi wakawe ne ok wayude Mwalimu, wach mar wach makech kata hate speech en wach ma bende notwagie kod jotelo mathoth. Jatend piny owacho nowache, migosi Ruto nowache kaparo, ma bende jakom mar NCC nowache ni jotelo mibiyudi ni wacho weche makech manyalo kelo tungni kind oganda. Moloyo sani eri sama oganda ochimo yiero nyaka kawnegi okang' mager. Iparo ni nyaka nwachak bet kaka piny mar Kenya, nyaka nwayud uhuru, ang'o machuno nyaka jotendwa wach weche mikiro koni kod kocha? Mokwongo ing'e ni ranyisi maler ma sirikal oketo e chik manyiso ni wach morengo wachono en wach madhi kelo tulo ing'e ni nchi neno ka juma moro mokalo cha yes. ncha wayware gi Kaiseri yes. e wach ma 10 million, 10 million strong yes. onge piem moro amora ma ng'ato dhiye mm. ma ok owach nodhi loyo kendo onyalo dhi modhi a step mowacho ni adhi loyo kama mm. sama wadhi go mpira samoro wawacho ni kawuono abandu wadhi chwado gonda adek nono yes. to pok awinjo ngama wacho ni mera man inside jogo ka wang'o ok gilo gonda adek to gimgilo wan 10 million strong cha wawache nikech wasego kwa mm. koro ka jogo kura modhi odong' dala mm-hmm. momiyowa 9 million yes. mano be koro mano makosa gi mm. to wan kaka kura mwadwaro en 10 million mm. 10 million wang'e ni kwaseyude to waseyombo kwachak wamine wach mhm. to bende sama iwinjo ka Kaiseri lawore kodwa no en bende bathe kocha jo kaka wacho ni gin gidhi yudo 70 plus 1 yes.
mano bende donge en miriambo mhm. omiyo wach mar weche madhi kelo tulo en wach mapimo tek mm. ibiro yudo ka sirikal mane kom sika sika nomera in gimi wacho ni dhi kelo tulo to in king'iye to en wach maber moriere tir Omiyo chikno to kane ka buti e Kenya ka nikech joka ma samoro wacho weche maricho manyalo kelo tulo moloyo. Mm. Ing'e ni kidwa nego guok to chak mana gi yanye mm. kata imiye nying maricho richo. Guok mosemi nying maricho ka wuotho to nyinge ne maka ji owinjore biro goye gi kidi. Mm. Omiyo kata gin be giwacho weche maricho. Saminyo ng'ato wacho ni yule jamaa wa kitendawili, yule yule jamaa wa nini. Mago e gik makelo tulo moloyo kata magwa miwacho ni 10 million strong ni nyalo kelo tulo. Hmm. Jasiasa bende ing'e ni en ng'ama piem gi wadgi. Koro richo wadgi ema nyaka owach. Hmm. To wadgi cha be nyaka wach richone. Hmm. Nikech ilaro kura ka. Ilaro ber. Ere ng'ama ber ma dang' wayier e wi jogi. Omiyo an aparo ni pacha maber en gima nie chuny ng'ato. Onego wabed gi kampen mwa kampen ni ng'ane wawachuru weche mabeyo manyayo kwe e i thurwa ka hmm. to kwa wacho weche manyalo kelo tulo to in emone ing'e mano kendi hmm. to kobed e chik ni dwa maki onge ng'ama ibiro mak ng'ama ibiro hmm. ibiro mak ji te ibiro mak ji te eh, ko kamano to ibiro mak joma ocha to iweyo joma ok ocha
nitie joma ocha bende gi joma ok ocha eh, nitie joma ocha Orengo wach mar its pichni eri ka warange kaka mwalimu wacho ni kane na, ka NASA wacho ni 10 million strong to joka bende wacho ni 70 plus 1 magi kiduto an kang'iyo gi to gin numbers Jeff kidwa ng'e ni- kidwa ng'e ni weche gi gin amila Yes. wach mar hate speech Yeah. en amila nikech nyaka ne wachak commission mar Kaparo. mar not kaparo Eh, ng'ama nochake miluongo ni Dr. Zalendo Kibunja Mzalendo Kibunja. Mm -hmm. Nyaka ne wachak commission ma Mzalendo Kibunja ni. Yes. An sama winje ga ko, ko, ko biro matek en mana sama gibiro present budget gi mm -hmm. ne wabunge ni wang' ni wadwa budget marom kamano. Mm -hmm. To gima se winje ka gitimo malich ahinya mm -hmm. to be onge nikech kiwacho ni hate speech Jeff. Hate speech en ang'o? Hate speech ng'ama nyalo wacho ni en hate speech en kanyiso mwalimu gimoro. Mm -hmm. to wang'o iye. Yes.
Actually gino nyalo bedo nen gima ok kin kanyisi ok nyal wang'o iyi. To nikech owang'o iyi mwalimu, Yeah. it should be considered hate speech. To ere kaka idhi ng'eyo ni ma hate speech to ma ok hate speech. Seche moko be nyaka wang'e ane to nitie gimoro miluongo ni adiera. Nitie hate speech to nitie adiera. Adiera. Mm. Adiera moro bentie ma chuo ji matek. Koro adiera to wadhi keto kanye? Nikech kwacho ni bana Kenya ka ok wayie ni ng'ato mondo wach hate speech. Yes. To ka nitie adiera ma chuoyo chuny ji moko, mm. ende koro wadhi kete kanye? Adiera koro kik wachi. Nikech odhi chuo chuny ji moko. So hate speech ok en gima inyalo wacho ni bana ni, ni, ni waketo ni for me I think it's, a, it's an idea that we did not think very well mm. as, as a people. We did not conceptualize this. How do we want to deal with gimiluongo divisive politics politics ma, ma weche ma, ma pogo oganda Yeah. we didn't think about it very well and that's why ne wakawe to waketo word ni hate speech koro walwora alwora around hate speech kae ka jehova ng'isi gimoro ma ok idwa winjo to en adiera adiera, yeah. koro en to wakete kanyo kata kinyisa ni wiya duong' to wiya en koro wakete kanyo nikech ing'e ni kenya ka aseyudo ni oket gik moko kiwacho adiera moro tiwacho ni en hate speech For example, gimontie mosegabed kiwacho Kenya kae ni bana kiwacho ni 80% Mm. mag senior government e sirkal Uhuru gin okuche, tinya wach ni mano hate speech. Kipenjo to bana nitie data nikech ng'eny joma obedo employed e government nitie kama obedo recorded. Yes. To kikwano tigo percent, igo total over those people over total civil servant times 100 to me 80%. Yes. Mano ing'e ni is mathematics, onge onge onge onge gimoro kanyo. ing'e nyalo bedo ni adier donge to ji moko nitie manyalo wacho ni mano hate speech king'iyo gik ma Moses Kuria wacho gi gik ma ji moko wacho kuonde kuonde kuonde gi king'iyo gi moko seche moko kadho iwinjo ka uh, Nkaiseri Mm. ok owache ni mano ni omera gimi wacho ni hate speech to koni kata ka ng'ato wacho ni 10 million 10 million en kata kwachako kweno sani nikech kwachako kweno kata kodi ka sani gi mwalimu kwachope 9 million 999 to koro wacho nang'o ka Kenya owacho ni sani the word 10 million en hate speech mok nya wachi sani kwa dwa kwano kata pesa mwalimu adwa na chuli 11 million Yes. kwa kwano kwa Achopo e chopo nine. 9 million 999 Ele. Koro- koro wawacho nang'o Nikech- ing'e ni mano en koro amila nikech waketo ni ni gimoro amora is the minister of internal interior ema decide ni bana mano hate speech mano ok en hate speech another issue kineno kaka nyoro Yes.
Bishop Cardinal ma Kenya mar Catholic mm. owacho ni bwana migosi Raila Odinga we tiyo gi the word Joshua bwana ni, mm. ni Joshua mano ng'ama duong' ahinya ma ka, ka Raila tiyo godo mano the Catholic Church nyalo kata ban Raila kuom kampeni uh. Ah. ni koro Raila we tiyo gi the word ah. Joshua ah. koro Raila we tiyo gi 10 million we tiyo gi word Joshua jo Catholic mm. bok dwani Raila oti gi the word Joshua mm. Koro ing'eyo to bana, ka ng'ani e, e, e epito mar kanisa, to kanisa mar Catholic ni oting'o jo jo, jo Jubilee Yeah. to oting'o jo kod be. Yeah. Mm. Koro odwa ni to jo, jo supporters Raila mane kanisa kode kae, ma ok oyie gi gima owacho no to tim nang'o? Nikech mane eh, and it, it, en e confusion ma bende kata weche lamo gi kelo e wach siasa. Ni koro cardinal owacho ni bana ng'ano otiyo gi the word Joshua. Yeah. Ni Joshua mano ni mano ng'ama ni o disrespect prophet moro miluongo ni Joshua Ing'eyo gi to- an nitie ji ariyo matiyona ma nyingi Yeah. Joshua koro iluongo gi nade Chakgi. Eh. to gitiyona to iluongo ni Joshua koro abiro we luongo ni Joshua nikech koro cardinal wacho ni kik wach mar Joshua kik chak tigo to Koso koro ni- joma nie Kenya kae miluongo ni Joshua gin to gidhi gidhi timo nang'o Nikech kagoro wach ni nying mar Joshua ok nyal tigo kamoro amora. Ah. Idhi time nang'o? To koti kode to okelo ang'o? Mwalimu. Ema ok ang'eyo nikech kori wuoro ni to kara hate speech ni. Mm. Nyoro Nkaiseri Gele Kaparo wacho ni 10 mm. million en hate speech. Yeah. Kawuono Cardinal wacho ni Joshua en hate speech. Mm. Koro hate speech ni en gimoro amora. Mm. Ing'eyo gima timore e Orengo? Yes.
Nyambura kodin ne kona. Mm. Otem koke, otem lake, mm. ogore nyaka gi iwe. Mm. Jogi kona kama waketogie ni e wach man ka. Hmm. Wasediyo jogi e kona kamoro. Koro makoro gigolo nyaka kadinol. Eh, koro gimoro amora ma gineno ni dang' dwoko chien. Ah. Ing'e ni nitie samoro ma ng'ato ongi moserome kona ma koro kata tie long'ni momako to ywak odhigo piny mm. ipo kata kolonyi ah. e gima timore ka mm-hmm. jogi gini osebedo negi matek giseng'iyo kwand 10 million strong gineno ka kwano madier mm. Koro gidwa tamo ji ni mondo kik wache. Mm. Giseng'iyo ni wach Joshua ni en wach moriere ka Yudia. Mm. Joshua notieko tich mane osetamo ji timo higni mathoth. Mm. Koro mae weche machendo. Mm. Omiyo gidwa manyo yo moro amora, wach moro amora. Ing'e ni kata mana bando ni, bando ni wach ni okunge maber. Nyiswa lerne. Bando ni adwa ni mondo ung'e ni nochakore kama. Bando ni ok ni onge Kenya ka. Iyudo ka higa mokalo Ruto nowacho Yes. ni 2015 ema nose ke Historic cham years, mang'eny yeah, yeah. molo cham te ma kik ng'ato wachi ni cham watin Mana- godo mana duto. adier, kendo nowacho Kenya ni- ne nigi yeah. cham kabisa Mm. ka higa loko ni i Mm. to chieng' mar achiel jochiwo mani bando onge Mwalimu kendo we med mi nowacho ni onge kaka piny mar Kenya nyalo omo bando kawuok e piny moro amora. Mana moko. adier. Yes. magi nowacho Mm. to ka kiny piny lokore Tikoro ni koro bando onge. Mm. Ah, to bando bando de gani. Mm.
To katiko ndalo ariyo ni koro bando nitie osechopo a Mexico. Mm. Mexico to kata yamana gi jet. Mm. To nyaka itieke ndalo moko ariyo kokichopi. Oko piny mabor, piny mabor. Mm. Actually gima rach ni kibiro gi ndege mm. to nyaka ikwong idhi America bi dhi Europe. Mm. Kasi duoka mai. Iduoka. Koro gima timore maparo ne timore gi gini. Yes.
jogi nokawo bando ma wan go hmm. to pange meli to tero dhi baye nam ukoni odwa keto jogi madeny kabisa madeny ing'e ni kata ndalo moro kane jo israel nie piny misiri hmm. to gisewuok gidhi kanan to musa nolal chiemo bolal hmm. pi bolal joka noywak mosa musa ni an miwa kata mana pi kende wamodhi eka noduogo wuoyo gi nyasaye ogolwa ndawa pi owuogo kilalo bando kaeto idhi ikele koro ji dhi eri ni e yawa kech ne dwa nego wa to girgi ni obak fire kisungu luongo no back fire Hmm. ne gidwa timo trick ni gidejo kenya gi kech kato giduog ni koro gin e jo- jo- jomokelonwa bando Gikelo bando. gin e jomokelo warruok mar bando koro ji chiemo bando koro mar siling piero ochiko Mm. to jo kenya tinde riek chon cha ting'eni ne giwuonda wuonda ji mawuondre kenya tinde riek nikech ji achiel achiel meywa mariekgi Yeah. openjo Mm. ni to mexico bando diaye gi ndalo ariyo Yes. bando ni Mexico noyude kosepange e meli ma meli ochakachaka ng'wech to meli ni kata kane meli ne ndego ting'o meli obiro lwar e Lake Victoria e Lake eh, Indian Ocean donge de tiye kata ndalo moko abich ni oyo bando ni ne nitiere Ni meli no moro bike. mane baye nam ka gi bando e iye Ah, ng'ato kuongo wacho ni bando ni ne ni Durban. e South Africa Eh, ni bando ni ne Durban emwaluonge to kata piny ah ah kata Durban dok kawo ndalo auchiel. Eh. Tine ah ah ma to ne baya baya kor nam ka walege ni bana mm. donjwa yuga mm. donjwa Kenya kae tige ni dala uchiel na mm. be mana ka meli mosewuo mais loaded nikech yes. loading meli kenda uh. Eh. loading meli kenda dika ndala par mm. eh. Baiso nini tije wach moko ang'eyo kae. Ah bando ni to. Bando ni nyicha nene ya Mombasa ka. Bando ni chidwa gajwa kendo ma bando wa. wabiro dhi ma kata 4.5 billion mochule ka Ah. Be cha- Wabiro penjo wabiro dhi- kuno.
wabiro dhi e yo matin mwalimu kwaduog achiel kachiel to wadwa ng'e ni bando nieri wach mopondo e wach bando nieri ni kanye to gima bende wadwa ng'eyo mwalimu ni to bende entiere en bando mano wach ni en shillings prochiko bende entiere ni waneno ka oganda mantiere ukambani ne wacho ni ok ginyal yudo bando nieri kilifi oganda wacho ni ok giyud bando nieri kisumu kocha chana waneno ka oganda wacho ni ok ginyal yudo mogo mar prochiko nieri ka en bando mane nitie mochopo kaka wacho ni ochopo noero

Kamoro moro ma intie jara mar Lulu TV ma endi en chenro mar kuku mar wach ma bende warange weche mosebedo katimore achiel kachiel to moloyo juma mokalo. Antiere kod oganda ma bende lonyo weche mag siasa ma nyasani kaachiel kod weche duto madhi nyime e piny mar Kenya. Ka sani iri bende wantiere e higa noero ma oganda ochimo yiero kochopo dwe mar aboro. Gima warango kaka oganda ma pacho kaendi moloyo ute fwambo en ni mondo kwadhi e yiero wabed kod kwe, kwachopo e yiero wabed kod kwe, bang' yiero bende wabed kod kwe. Maendi e wach maduong' wan kaka ute fwambo kamoro amora wantie nyaka wanyis ogandawa nyaka sanieri. Chak arwakou e studio e thuolo mar ariyo. Mwalimu chak imoso oganda. An ogandana pod mana an e weche matie maliet sani sani machendo ma koro wachomo yiero. Nyikwa Ramogi erokamano uru an Richard Orengo. Eh, kawuono wawuoyo e weche mag eh, yiero Yes. gi weche mag dongruok Mm.

kabisa mogo nje nengo ne dhi malo yeah. to ok ne sirikal wuok monyisowa ni nengo ne tek nikech oonge sto mhm. gini nenene ne gi nyongo bando mm. mondo bando obed maonge mondo ji odeny oywagi mondo giduog ni ok wakelonu bando donge wan sirikal matiyo mm. tadieri makende ni sirikal be ok nyal wacho ni ne gikia ni bando biro rumo. Mm. Ing'e ni e ndalo moro e piny machon kane kech odwa biro e piny Misri, Nyasaye nooro ne Farao lek to nokia loko lek. Mm. Noyudo ka en gi wuoyi moro ma niluongo ni Josef ma wuod Jakobo. Mm-hmm. Noloko lekni. Mm. To duong' mar wachno ok en loko lek. Duong' mar wachni en ikruok. mane Farao obedogo mm. mane oiko bando mane otero jo Misri higni abiriyo kapod gichiemo achiema to macha ne ndalo mane edi higni malo aluf ariyo gi piero abiriyo mokalo mm. to wan e higani e higa mar 21st century mm. kech nyalo chamo oganda mar ayuoyi kamaendi to higa mokalo ne wakeyo maber ni cham koro onge be nitie ministry ma planning e Kenya ka mar agriculture donge wan gi eh, board mar bando e Kenya ka monego bed ni samoro amora cereals and produce board nigi store moromo tero Kenya one year samoro amora ma kine koro kech chamowa to onego bed ni oro dhi higni ariyo Manyiso ni kata bed ni oonge to onego bed ni wantiere kod To bando bende ok moro e onego store bed ni mitiyogo. chamowa nikech tinde science osebiro ma wang'e chon ni higa manyien to wadhi bedo gi oro mm. watimo nang'o wakano bando mibiro cham e higa maluwe mm-hmm. mano nyaka bedi omiyo gini onge gimoro ni bando norumo mm. gini en mana mibadhi mane idwa owago mondo wane ni sirikal okonyowa sirikal ok okonyowa bando nwa moduoknwa orengo iyiere gi mwalimu ni maendi en wach ma mibadhi mane nitiere wach bando jef mokwongo nyaka ing'e ni ma mibadhi nikech ng'e ni gima ne sirikal okwongo wacho ne gidwaro ni gidwa ni parliament o approve negi pesa moro kanyo ne ok giwacho ni problem nitie ni bando giwacho ni bando nitie pesa moro eh, 6 billion ni gidwaro ni parliament o approve 6 billion moro ma gidwa dhi ng'iewo go ang'o gidwa dhi ng'iewo go bando nyaka ing'e- kiwinjo ka ng'ato chako gi pesa to ok onyisi gima odwa timo gi pesa ng'e ni mano mokwongo nitie mibadhi namba ariyo adwa nawach niya m- managing director mar eh, national cereals and produce board Yes. eh, iluonge ni chep is called somebody na ne- winje ndalo moko kowuoyo o- o- o- en e parliamentary committee mar agriculture kowuoyo e wach bando owacho ni bana national cereals and produce board kidhi kidhi- kidhi donholm kae Ineno silos mag National Cereals and Pro- Produce Board. Yes. Kidhi Eldoret, kidhi Kisumu, kamoro ma yudo ka nitie silos madongo dongo gi. Na Mombasa. Ng'ano nowacho ni bwana at any single time Yes.
gin ga gi bando e silos go manyalo feed Kenya kuom higni ang'wen Mm. mabiro at any single time. Mm. To nowacho ni gino ema Kenya kaluongo ni strategic grain reserve. Mm. Strategic grain reserve e National Cereals and Produce Board no. Yes. To wacho ni bwana, gimomiyo ineno ka seche moko National Prudence Board ok nyal supply grains ne millers en ni the National Prudence, Prudence Board no is a board ma membership mar board no are ministries permanent secretaries mag Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, Ministry of eh, gi- mo- ma involve gi emergency gi drought gi eh, gi, gi, gi- gi interior. So for them to get approval mondo gi release ga grain from the strategic grain reserve to the millers nyaka giget ga authorization from the ministry mm. so ng'ani nowacho na gimoro nowacho gimoro e eh, gino mawacho ni bana gir bando ni en gima kare ji chame pesa nikech mm. owacho ni gimomiyo ok gi release ga bando nikech delay nikech they have not gotten approval yes. from these four ministries mm. to release strategic grain reserve ka Ruto nowacho last year ni bwana wan gi excess maize yes.
wan gi bando ma excess production is excess mm -hmm. ma wan gi bando ma ka- according to ng'acha nyalo feed this country for four years Mm. ere kaka ka nine months later nyalo bedo ni waonge bando to ng'acha pok owinjo kowacho ni bwana bando ma en go stock osegolo to farmers ma elder be owinjo ni bwana sirikal pok ong'iyo bandowa so the state farmers nigi bando national cereals strategic grain reserve nigi bando to bando to wan jo- joma dwa chamo bando to onge bando Ah. koro to bando ka bando nie sto Yes. to farmers be pok Bende ong'iewo nikod, bando gi ah. nigi bando moko Mm. to n- mila to wacho ni bana bando onge momiyo usonwa bando bei matek Mm. to importers ji makelo bando ka Yeah. tiwinjo kosechungo meli e dho mombasa ni bana wakelo bando Yeah. nikech Ah. nitie maize deficit mano already nyisi ni bana nitie scheme mitiyogo ka one Nyongo gini mondo tigo for political reason wacho ni bana wakelo no bando. Mm -hmm. Number two, to make money. Mm -hmm. And en pesa miloso between joma import bando gi millers. Mm -hmm. Kidwa ng'e ni millers are involved e loso pesa ni. Ere kaka mila mose pack mogo. Yes. Mogo ni 180 shillings. Mm. The determinant of a market pesa ma uso gimoro e chiro mm. luwore gik moko ang'wen. Mm. Nang'iewe pesa di, production cost en adi, mm. transportation gi marketing cost en adi magi cost maketoga e product ka uuse e market Kato mede ohande. kasto medo ni bana on top of this taketo profit ni bando packet ka packet adhi yudo profit mar siling pradi prariyo Mm. jeff kowach kawuono ni bana bech mogo owuok from 180 to 90 to 90 i divide by half Mm. production cost nacha odhi kanye marketing cost nacha odhi kanye to be am i making profit kade mila is still making profit konyalo uso bando ni at 90 shillings Ah, nitiere wach kacha. iparo ni mila nosebedo ka loso pesa edie gini to Ah, pesa ni ah. iparo ni mila mosebedo ka chame kende Ah. kose nitie ng'ama osebedo ka chame ministry of agriculture kae Ah. kod sirikal kae so these are questions we must ask Yes. ing'e ni april 2015 Ah. Minister mar Finance no launch strategic grain reserve. Yes. Mm. Mano obedo allocated 2.1 billion. Mm. Nikech ne from 2015 ne yes. gise forecast mm. ni oro moro biro biro e giko 2016 2016 yes 17 to 2.5 billion grain mano omedi e grain reserve en nodhi kanye mm. Kech maja gima no launch public ka ji ong'eyo. Mowacho ni omedo. Eh. Mm.
To koro 6 billion to nodhi kanye? Mm-hmm. Nikech ing'e ni 6 billion bando mane okel by the way. Yes. Bando mane okel is not worth 6 billion. Be oserumo onge ng'ama tinde yude. Mm. Onge ng'ama yude.
Onge ng'ama yude. No, but bando mane okel is not worth 60 billion. Mm. Kitimo calculation mar gino, yes. iyudo ni jogo ne ng'iewo kata gunia achiel at almost 25,000. Mm -hmm. Koro gunia achiel 25,000 en bando mar gold kose bando machal nade? to iwinjo ni sani kendo last week we were importing another batch from Ethiopia Mm. koro penjo to bana kanyo ja wasetiyo gi 6 po- 6 billion Yes. kelo maka Mm. kendo wang'iewo moko Ethiopia Mm. kendo wang'iewo moko kanye to wan to bando waere to in 2016 October Yes. ng'ata nowache mini- nowache parliamentary committee ni bwana wan wan gi bando Nitiere gi bando moromo. the only problem en ni pok onyiso ni wagol wa mimilas Yes. So bando wacha kethore e sto kacha koso. To kok okethore ng'ama use. Mama use. Mwalimu. To kendo wanyisi gimo- gimomiyo jogi banda ema ne giyiero gi sukari. Mm. Chike moko nyocha okenj ka chike mag rito pesa. Ni pesa ni kidwa dhi golo 1 million shillings to nyaka indik reason kuma itere Mm. gi gima idhi timo Gi kode. ng'ama idhi miyo. Mi explain gimomiyo ok inyal oro ore gi check kata gi transfer. Mm. Ma be omiyo jogi kibaji ni gidwaro pesa ma liquid. Koro ka giketo e bando, bando ing'e ni ing'iewo e supermarket, ing'iewo kuonde motergo. Yes. To Millers ka dwoko negi cash gigogo campaign. Ma ok obedo trace ni pesa ma gigo campaign oa kanye. Wan to giritowa mondo wadhi wagol pesa e bank mondo wa fill form ni wadhigo Ket one campaign mondo million. gine. Ma e gima timore e gini bende. Chike moko nyocha Uhuru okelo ka mabandia mag de pesa mondo kik pesa donj e lwet opposition. otimgo otimgo kampen to gin giyudo rieko ma ginyalo timego giki neno chalo bando sukari gin ing'e ni ing'iewo gi cash tichoko pesago pesago ok chop e bank pesago go kampen mano be wach ma nyaka be nokelo gino. Koro wacho ni weche mantiere motenore kod weche mag bando gieki en weche ma jakenya manene nene kaka nok mar bando kata nok mar mogo ok en mano ero kende nitiere weche mathoth Weche tute iye.
weche tute iye Kenya tindo lony mok ber nikech nyalo chame ng'ato. Erokamano uru mwalimu.
Achiel kachiel wabiro wuok e weche mag bando, wadwa dhi e weche mag yiero. Wadhi e yiero dwe mar aboro. Nwaneno ka juma mokalo ne ogolnwa list mar josiasa ma ok tin e prariyo ka IEBC wacho ni gidwa ni mondo gitam gi thuolo mar chung' ka gintiere kod weche ma gin penjo matek midwa ni nyaka gikwong gidwoki, giluok nyingi maler koka gidhi nyime kod chung'. Richard Orengo wach ni erin machake kodi nyisa ni to IEBC ga no isojo mokalo ne gidwa ni mondo gilor ne josiasa moko gin josiasa madito gin josiasa matindo maendi bende en wach manyalore kama maendi nyalo timore adieri piny mar Kenya kare ochiko kuma chalo nade kotene kod weche mag siasa Mokwongo adwa nang'isi ni IEBC o- ok nokelo this issue. This issue was brought gi National Human Rights Commission Yes. gi Transparency International which is an international NGO. Gine mang'eny iwacho nitie ji moko ma record gi are not clean Yes. but gimomiyo adwa nanyisi kamano nikech ikelo wach IBC Yes. tadwa nanyisi ni IBC has got gimiluongo ni legal backing Mm. on this issue mar integrity ni the constitution and uh, uh, elections act miyo IBC power mar timo gik miwachogo Yes. the only problem en ni IBC onge onge chir Mm. IBC kaka entie sani onge chir monyalo timogo gino nikech chir mar timo gino wacho niya Mm.

NGOs giendi kosebudho ahinya Yes. adwa ni mondo donors one ni gitiyo Hmm. mar ariyo adwa ni mondo anyisi Yes. ni gin be ging'eyo kama gibedo kaka an be ang'e kama bedeni Mm. ni gik ma gintethorego ok nyal tiyo Be ok inyal timo. Uhuru Kenyatta gi William Ruto nobedo indicted e- e- e- e- ICC. Mm. ne ok gidhi ne gibet kama gichung' Mm. momed gi thuolo ma gichung' Ma gikwalo. kotgi go yal ka gin president to joma no ndik Orengo nyingi gi- kaka nang'eyo gikwalo gi te mm. mm. onge ng'ama ne osedhi e kot mm. ma kot oyalo buche moyud ni jamibadhi mm. koro kata mana ma mm-hmm. pod gibiro mana tiyo ka chiemo ripo ka gidhi e kot moyal ma buru rumo mm. eka koro ng'ato nyalo wacho ni ah, ng'ane ito kot nyicha yudo ni jakuo mm. ok inyal bedo jatelo mm. kot nyicha yudo ni jamibadhi ok inyal bedo to kaka wantie ni mm. president mane gir william ruto gi Uhuru Kenyatta oset cha Yes. ok nyal loki kawuono. To mokwongo gimomiyo adwa mana mede wach ma ulimo. Gimomiyo gino ok nyal loki kamano nikech mokwongo ji mawuoyo ka an ma ka consider ni NGO. NGO en gima iluongo non governmental organization. En ing'e ni onge onge role. Gi lake, yeah. Onge role e gik mowacho gi. Gin lobbyists.
Gin ginya wacho wacha gigo oko kucho. Yes. so that donor can send more money mondo gitim go elections monitoring giwach gik ma giwacho manono mag bath ndarago to kama ginyalo kele gino malich to onge namba ariyo the process mar ng'a- ng'ama nyalo block gigo Yes. en IBC to IBC process ma gitimogo vetting Yes. is very clear ging'iyo ang'o ging'iyo anti corruption clearance mibedo clear gi anti corruption commission Yes. ka anti corruption onge case kodi to ibedo cleared ging'iyo wach hate speech ging'iyo wach nin gi loan akia nang'o ang'o weche mathindo thindo gi to ka ionge ok ibedo charged in a court of law ni mwalimu sani koro from today Mm. you are charged makata koko tueyi to in ina oko on cash bail Mm. in mana oko Yes. but you have been charged you are going through the process mar judiciary onge gima ng'ato nyalo wacho kanyo je Mm. nikech joma nie list go te an onge the only person ma nyocha obedo charge en Moses Kuria ma be nyocha osebedo Siraba ne owacho ni kata jok man Kuria no is depending even cases safer. Eh, Cool, it has been cleared. Kitchen and cleared. Eh, No, osebedo cleared. mara ero Eh, ero rumo to eh. chiloba ne owacho maber CEO mar IBC ne owacho ni jok man gi pending cases Eh. any pending case e court kata pok oyale to in gi bura mine Yes, maber yes. ni an kaka Odeyo William gi bura an kaka Richard Oyanga gi bura odhi loronu Jeff, can mondo I, kik udhi can I explain, uparticipate. can I explain ni gimoro? Mano, ti. Can I explain ni gimoro? Explain. Bedo ni wach ni itimo gimoro. Mm. Iwinjo? Being charged in court tiende niya, Mm. Mwalimu Odoyo Owidi, Mm. today you are here by charge gi offense achiel ariyo adek. Do you plead guilty or not guilty? Not guilty. Kiwacho ni not guilty, Yes.
mano ich- mano ng'ama- mano e ng'ama osebedo charge koro. Mm. Iwinjo ng'ano? Awinjo. Ng'ama otere kot mosomne case mopenje ni i plead guilty koso not guilty. Mm. to gik moko ni akia ni, ni, ni ng'ane ne wabukala mosiepi investigate akia ni ng'ano ji moko wuotho around gi otese moko giwacho ni timo Eh. mago are gi- irrelevant Ma- IBC be ok nyal kelo kata gigo kama ji nitie nikech ging'e ni mago gik mok nyal dhi anywhere to bende Yeah.
president mane William Ruto gi Uhuru Kenyatta present yes joka wachaj at the Hague mm.
moluongi mopenji ni guilty or not guilty to ne pod oyienegi ma gichung' hmm. mowacho ni kote ma chieng' moro noamua hmm. ka gin guilty or not, not guilty hmm. ah, joge ji prayogekidhimani maparo ni ah. kama inya make ng'ato ng'ama convicted ema e- ah. actually ng'ama ni court obe ok nya tim gimoro aparo ni ng'ama convicted mhm. ema koro abc nya wuoyi pod ni joge ng'ama ibiro dhi mak matame chung' onge nikech mokwongo en ang'o Masonko Kidero or ng'ata ng'ata yes. dibed ni osebedo accused of ma Ruto to pok obedo accused of en ng'a en ang'o actually kes Ruto jadong pod nie court mar locha eh eh actually en en en en charge oseloye e gilo moro mano ma eh, ng'ato Eldoret cha maduokne eh ing'e ni macha bura noloye modwoko lo Mm. en ema onego bed ni En en charge. en- en list kanyo En charge twice. Eh. En ema onego obed e list Eh. kanyo. Awinjo, Yes. awinjo. Onge bwana. Aiyo. Anyisi ni IBC ok nyal kata temo. Ah. NGO kata wawe otim gigo nikech mano to mano Gimanyo donor fundraising. funding. Mano is okay. Ah. A transparency wacha wacha gigo lakini gigo onge kama inyalo tim. Ah. Kenya kae so long as ni allow ni bwana Uhuru Kenyatta Mhm. who was charged Mm. in a court of law nikech wacho ni constitution wacho ni bwana any international Mm. law ma we are signatory to is an extension of our our constitution law. Mm. of our laws Mm. kane gibedo charged kacha Yes. to ne gichung' ma gibedo president kendo sani pod gichung' giendelea Mm. Kendo ing'e ni they were not acquitted. Ing'e ni kata mana ng'ano ne ok en acquitted. Yes. Nowach mana ni bwana sani evidence chandowa mm. we, we, we investigate wabro duogo. Yes. So those cases were not even closed. Mm. So kamano is still there. To onge ng'ama inyalo charge. Mm. Bebe IBC, IBC nang'isi ni ok nyaka temo. Ok ginyal temo. Ok ginyal temo. Makoro wang'e ang'eya ni magi gin mana weche. Do you know the kind of crisis minyalo create Nairobi kae kigolo kidero gi Sonko? Political crisis. Mokwongo onge kata jama diwuothi. Nang'o?
No, what Mwalimu will ji happen? kogol kidero gi songo to ji ok wuodhi nam. mokwongo Ng'ama- ing'e ni ji ma nairobi ka nus gi mek kidero To nus gi mek nus sonko.
gi mek sonko Koro ok giwuothi nam.
Jeff bwana, gima doni win. Orengo- Gima doni win. Orengo- A political crisis means niya, Yes, nyiswa. you have brought a situation where we cannot move forward. wan we are at a standstill To wamoko donge wan gi candidates moko? idhi timo elections kanye Donge wan gi candidates moko bende? mwalimu Candidates sengizini half of Dogeji. them half of them Half of gi them support Makideo. sonko Eh. to half of them gin makidero koro idhi timo elections ne ng'a Donge jok modong' other candidates? Onge Ba- ng'ama odong'. supporters Half- half. supporters jogi ni koni gi koni gichung' girito ni Koro jogi mwalimu Ita ma jana jok mochung' gi gin joma sapota. Wadog chien. Ah, wani Kenya mugore kae, engo. Itam Uhuru Kenyatta. Ah. kae, Itam Raila Raila chung'.
Ah. I- Koro in Yere isomo nang'o?
nyamidongo. Wantie gi dida gi in ibe ochung' kae. Wantiere gi Dida onge candidate. ji Eh? bwana. Mane mumi iluongo ni political crisis. Tiende niya, un at a standstill. Mwalimu You can't move Mishoni- forward. Legally there's no crisis.
but Manyiso ni ka in- politically there's a ka in crisis. gi ji bang'i to on- onge gima inyalo timni ni geng'oni. onge mwandu maduong' maloyo joma oluwi moyie kodi ing'eyo ni ng'ato nonyuol pi- piny misiri kicho ni musa manokwany mana e nam gokapu to bang'e nikech joma ne luwe ne thoth ah. en ema ne jamwandu molo ji onyalo miyo oganda te pi me modho nikech nyasaye nong'e ni gimoro momiyo musa ah. eh, mano miyo ji eh. koro musa ni ema gik moko luwo te mm. kawuono e pinywa kaendi nus jo kenya kae gik madhi irgi luwo raila odinga mm. to nus machielo manyiso ni kotama raila ni ok chung' to yiero ok nyal timore koro iyiero nade iyiero nade Ara let's say i- iwacho Raila, wawe Raila. Kitamo Uhuru Kenyatta no kuchung. Dongo Uhuru rom gi Raila. Yes. Uhuru nigi half to Raila nigi half. Koro wach ni sani tamo Uhuru Kenyatta no kuchung. Wadhi timo nang'o? Wabro dhi dhi yiero podi. I- Mar Raila mano kidwa wacho ahinya. to ma- Ang'omiyo candidates moko ok ne. ok Because consider. they are not candidates. Nade?
Jeff To Wekwana IBC ose clear gi gin candidates. E, achung' achungo to ochung' achung'a Eh. But adwa Owoko nyisi nitiere niya- wuod, eh, adwa nyisi niya Ah.
kigolo Evans Kidero e ballot paper Mm. tigolo Mike Mbuvi Sonko Mm. e ballot paper Joe there will Biden. be no elections in Nairobi
mokwongo be wach pitch ng'ano day one gi referendum ok kata gi gi ok gi ballot ok referendum referendum jok kidero gi jok sonko do impeach ng'ati no gi referendum gi referendum
kore wacho ni ok nyal gol gi oko ok gi ok gi county assembly kama ah. power nitie mhm.
ndalo moro ne power nitie gi jopiny jopiny jopiny mm. majority kata gi representative magi parliament cha be ineno ka gin 290 plus uh, eh, 12 cha mm. kikoso negi tinyalo yudo ka koro in gi crisis Mm. ing'e ka ne gitimo pielo lumumba lumumba ne onge makosa ofise ne mane giloro Mm. ofis ne mane gigolo ni koro ofis bila ne onge kenya onge kenya ka so Eh. koro ang' itimo ang'o koro ionge gi ofis midhiye no it, that office no longer exists It's so already dissolved. giwacho ni bwana wan kaka parliament Yes.

if they can use that power mm. giwacho ni koro officer attorney general is not there in the constitution mane mana ka gisegole to next year budget gigole gigole budget mm.
mm. koro miwacho ni nyaka sani eriwo ang'e maber ni oganda ma inyisowa ni samoro inyalo lorne gi eki mano nyalo bedo matek mogik madhi timore bang' higni kata piero adek mbele kucho lakini sani to podi Onge wach orengo awinji gima pod adwa ni dwoke wacho ni ka dipo ni ogol Kidero gi Sonko to yiero ok nyal bedo Nairobi. Wachno ibiro nyisa ler mare maber Jeff, bang'e idhi yiero nade? kaka ok onyal bet to wan gi candidates moko mochung'
Candidates mage? Miguna Miguna ochung' Nairobi. Okay.
Eh. Machielo. Iwacho ni candidates tiende ni plural. Wadoge mar president kare. Yeah. Ah, ah, Iwacho ni Uhuru gi Raila wa- wa- kogol. wawe kanyo wanyisi Yes. niya Mm.
sani endi Kwago uneno go kura sani. Mm. You can swear with the Bible mm. ni 95% of the votes that will be cast in Nairobi. Yes.
Bro dhi ne Sonko gi Kidero. Mm. To kicha chieng' migo kura biro ka laini ogo kona Kibera, Korogocho, mm. Kariobangi, e town gi kamora mora. En half half. Mm.
E. Ka jogo koni kawuono ko jogi onge gi to wadhi ketho yiero. Ditamgi. Kata nok gidhi biro. E. Gitamgi.
Nikech gin ema gintie kanyo te. to ging'eny pare joma opong'o polling station ka Mm. ka 95 margi odagi ni yiero Tadwa penji penjo moro ing'eni mwalimu mwawacho ni Yes. ma is a political crisis Mm. but ing'eni nitie constitutional crisis be Mm. constitutional crisis en niya requirement mar IBC nyaka declare ng'ato obed president en ang'o one nyaka iyud eh, some percentage Yes. in half of the counties Mm. nyaka iyud 50 plus 1 Mm. nyaka iyud adi nyaka iyud adi nyaka iyud ang'o kigolo presidential candidates ariyogi tiwegi gi, gi, gi eh, jogi eh, ken dida ken ng'ano ginigo gidhi yudo 50 plus 1 gidhi yudo half of the counties in, in uh, uh, gidhi yudo Mpaka idwaro 24 county 24 counties gidhi yudo Ka koro kata 40,000 signatures ema otamogi, iwinjo ni ja independent pod choko signatures e jo ODM, okwalo signatures mag ODM. Aya. Ema otero e IEBC. Ah, erokamano ahinya Eh, Richard Orengo. It is also a constitutional crisis. awinji Yeah. awinji maber awinjo crisis wacho mang'eny go eko ogandawa bende winjo mwalimu wachimo yiero wach mane mogik madiwedo ogandawa to moloyo mondo wabed kod siasa mar mulo siasa mar agoko wawere godo nwaneno kata Homa Bay gima notimore juma mokalo ka migosi Awiti ma bende en gavana ne donjo Homa Bay ne tungni obedo kwane kod kwacha ranyisi ma kamagi e gik moko wadwani mondo wachak wadogie wang'eyo gima notimore e piny mar Kenya kane wadhi e yiero higni mokalo ok wadwar weche ainago eko kendo gin wach mage minyalo nyiso oganda ma jogombo noganda na mar luo kamoro amora ma untiere hmm. weche mag ichoki ka ng'ama choko jathum ni mondo idhi kony ketho kampen mar ng'ato Mm. kata wuod ng'ato mano nyaka wawe Mm. nawacho ka ndalo moro ni kenya ka kata e pinywa kucho onge ng'ama wuok ni an kawuono adhi e rali an kawuono adhi e yo bang'ane gi kidi Mm. gone ng'ane koko en mana ni chulogi mondo gitim mano iyudo ka ng'ato wuok joge mobiro e gire mobiro timono gin alufe mang'eny kabisa mm. to jomoko apar kata piero ariyo nie kona moro maketho gini mm. mago ok nyal bedo jomowuok awuok e ji mago jomong'iew mm -hmm. gin jomochul mm. ok inyal ringo kia kisumu idonjo sondu iringi iringi iringi iringi onge ng'ama onge ng'ama tali yes. Kichopo Yugiso ji moko auchiel tali, kendo ichako iringo iringo iringo, kichopo kamoro iyudo ji mago joma oik kuondego. Ka in ng'ama ji ok dwar, tidonjo adonja to kamoro amora mikale nyaka mon me puodho gi kwe koni ayi ok odwari. Actually kan Eh.
kowuok ka nyakach kan idonjo na sondu Eh. mikalo Eh. sondu kama koro Eh. idonjo nyakach ni. To gina ngina kodi. Kata ng'at moro mawuotho e yo kende koni ayi na thich diyo. Mm. To ka gin joma kichopo e taon moro iyudo ka gin jomoko piero ang'wen kata apar makwedi mago joma ochul. Mm. Mago jo molosi, iluongo ni loso paro. Mm. Gin olosgi ni mondo gibi gitim kamano. Kata ndalo moro kane Cyprian Awiti nodhi Waondo yes. e rapar mar Moses Kajwa. Mm. Nogone kok kuno. To intelligence ma Kenya ka ne nigi ripod ni two weeks kapok nogone kok. Mm. Tiende ni, ni, ni gin gik moiki mothedhi mm. mm. motung maber ni mondo obi otimre kamano. Mm.

Last, the other time ne ok otegna ahinya Mm. this time aneno kobedo obedo very strong adwa ni wa appreciate ni independent candidates gintie to gin jowa to wan gi candidates be mane mane mane eh, different political parties Yes. gima important ma jowa nyaka ng'e ni at the end of the day jatelo miyiero idhi yudo jatelo maber kodi Mm. kiyiero jatelo maber tidhi yudo dongruok maber Mm. kiyiero jatelo marach to ok idhi yudo dongruok maber mm. jowa nyaka ng'e ni jowa wago peksen kendo wang'e ni election mwadhi ni kik bed election mwadonje ni waruombore kamano mm. nyaka wadog chien mondo wapenje to ere gima ng'ani dhi timona mm. ka gin ji mosebedo ofis ere gima ng'ani osetimona yes. mondo wapenjre penjogo mondo kwadhi nyime to next year nikech election ni is going to be better than mane wan go 2013 2013 was better than 207 yes.

nyaka wang'e ni to bana ere kaka wadhi mbele kacha mondo wa make sure ni jatelo miyiero nyaka luor jopiny kendo nyaka bed notimo ni jopiny gimoro ma kopenje to nyalo siemo ni asetimo achiel asetimo ariyo asetimo adek mogik nyaka wa make sure ni wayiero jotelo ma ok kaw pes jopiny to giso ohuko giwuotho gi ohuko giri- giringogo gi nyiri gitimo gik manono e kor piny gibedo jotelo ma pes jopiny iluoro kabisa nikech jotelogo be wachulo msara msachi cha minyalo kawo titimo gik midwa timogo

Joluo modak Ayudo kiwacho mana luo nyanza. Ah, wacho- joluo joluo modak joluo kuonde duto ma gintie koro orengo ni nyiso maber ni un kutimo research to Eh. minority Eh. u- uweru godo Ah, ah, It ah, is- mano pok awachoga, mano pok Nyisa ni awachoga. minority Mano research inyalo ma- mano research marong. orengo ni nyisa ni ka igero classrooms ne jok ma Ing'e joluo gin minority Mombasa. O- awacho ni joluo duto to koro awacho ni nyanza ema giejo Aya, je. joluo duto ora kijoa Eh. wethuwa gi joluo ahero joluo an bende ajaluo agono erokamano maduong' mokalo kuom chopo achiel kachiel e studio kaendi weche mwamiyou maduong' mokalo wana kaka ute fwambo en ni mondo wabed kod kwe ka oganda ikore ne yiero ka oganda ochopo e yiero kaachiel kod tok yiero nikech mana kaka japuonj owacho kaachiel kod orengo pod